مائیں مائیں تے واپس نئیں ویندے تیڈی مائیں مائیں ملک نہ گال کھڑے کشمیر توں فوجاں واپس کر یا جنگ اے منٹ یا سال کھڑے ساڈے نال مدد اے اللہ دی توں پیو کوں سٹ تیڈے نال کھڑے ایں حال کڈائی نی سے جی سگڈے جیڈے روز اے جوڑی حال کھڑے یا توپ دا موڈ اے بھارت دو کشمیر فجر کوں صاف ہوسی تیڈے در تے ڈکسن سر بھرنے جویں توں چاہسیں انصاف ہوسی۔ اوہ اوندی ماء دا بھت تے بھڑ پوسی، نہ خرچ تھیسن نہ خون تھیسن۔ شاہین جݙاں پرواز کیتی برباد جھکے ملعون تھیسن۔ ساݙے رب کوں بھاݨی فوت گیندے اوندے مامیاں نانہیاں فون تھیسن۔ جتھاں کفر دی سائی پئی ڈھلدی ہے اسلام دے اتھ قانون تھیسن۔ اساں مندر بھن کے مسجد دے مینار چھکیسوں جیندے تاں کوئی حبشی گول کے مسجد وچ آذان ݙیویسوں جیندے تاں۔ توں کوہ سر جتنے کوہ سگدئیں نئیں شاہی مندا کشمیر تیڈی او اسلام دی پاک ریاست ہن او نئیں مندے جاگیر تیڈی جیویں تائیں کشمیر کوں قید کیتے ایویں قید تھیسی ہمشیر تیڈی او ڈینہہ کئی دور نئیں کول ہو ہن جڈاں بدل پوسی تقدیر تیڈی بس آہ آسمان دا فاصلہ ہے جڈاں عرش فوجاں لائے ویسن توں تاں توں تیجے نسلیں دے اتھ نام نشان نہ رہے ویسن۔ ہے کتواں ماہ ہن کرفو وچ میں داد ڈینا برداشیں کوں جیکوں چوک توں چاون نئیں ڈیندے کہیں کفن دفن لو لاشیں کوں پتے کیری نر تے ڈیندا پئے اے واڈ عرب بدماشیں کوں جیرے پاک رسول دے دشمانن توں ہار پئے نئیں او بھاشیں کوں ساکوں پاک رسول توں شرم آندے تیکوں سڈن امیر گناہ ڈسدے یا توبہ کر ویں روزے تیں یا سہی سڈ ویر گناہ ڈسدے تے جیرے منکر ملکن کلمے ڈے اوہا ہے اقوام کھلاڑیں دی۔ جائیں پاک رسول کوں نئیں بخشا ہے نسل حرام کرا رہندی ایہا خیر دے نال گزر پووی او تیڈے نال قتل نئیں تھی سکدی دل نال عوام کرا رہندی ایہا خیر دے نال گزر پووی سر آئی ہوئی شام کرا رہندی کوئی مسلم ہوندا من گھندا ہے کتن کراڑ منیسی نہ توڑے پیو آکھیس امریکہ دا ہا کر کے کرفو سیسی دا ایندا صرف علاج ہے توپ دا منہ جڈاں ڈیسیں چا پڑ پڑ تھیسی یا فوجاں پٹ کے بارڈر تیں جڈاں لیسیں چا پڑ پڑ تھیسی یا ناں پنج چار مجاہدیں دا بھجویسیں چا پڑ پڑ تھیسی توحید دا جھنڈا ہتھ دے وچ جڈاں پیسیں چا پڑ پڑ تھیسی اے کون اے کرفو نہیں چاہندا ایندی خوف توں ٹھش ٹھش کھڑسی ناں۔ توں تاں توں کہیں مسلم نال ہے زندگی توڑیں لڑسی نا۔